kana pasina munhu angandiduzira akakumbira zvikuru kuti philip akwire mungoro yake agare naye ngaakomborerwe mashoko atenzi anoperera pano masikati ano haleluya amen masita yenyu nekuverenga shoko kwakanakisa ndichariverenga zvakare ah, nechirungu

So he invited Philip to come up and sit with him. Amen and amen. Hallelujah.
Amen. Ndichatanga ndichatanga nekubvunza mubvunzo kwamuri mose masikati ano. Makambovhura Bhaibheri moriverenga, moverenga ndima kana kuti chitsauko. Mapedza kuverenga mobva mazvibvunza kuti zvinhu zvandaverenga zvinomboreveiko izvi. Varipo here pakati pedu vekuti vakamboverenga Bhaibheri chapter yese, passage yese, mascriptures vapedza votadza kunzwisisa kuti zviri kumbopinda papi mukati meupenyu hwangu? Nguva shoma yapfuura, a very very close person kwandiri Akaopena apo achindipa mubvunzo or rather wanga usiri mubvunzo but akasheya zvinhu zvakandishamisa zvakandikatyamadza zvisingaite. Akati ini bhaibheri handimborinzwisisa. Ndakashamisika nekuti munhu wandiri kutaura haasi mutsva mukutenda. Akakurira mumba mainamatwa. Akakurira kuchechi, vanhu vaiva vaienda kuchechi at least three times a week. Munhu watinoti nhasi tinomudescriber as a seasoned Christian wekuti kuchechi anenge achizivikanwa achibata mabasa akawanda mumba maMwari kwete nekuti ari kupretender asi nemwoyo wakatoperera achiitira Mwari wake. Asi akabuda pachena kuti ini Bhaibheri handimborinzwisisa. her honesty touched me deeply zvakandirangaridza kuti kazhinji tinorarama tiine assumption yekufunga kuti kugara kwatiri kuita tichiuya mumachechi tichisheerana shoko o kuuya kwatiri kuita tichigara muchechi tichionana tichinamata tiri pamwe chete vanhu o vatendi vari kuuya havana machallenges ekunzwisisa bhaibheri asi secretly tinavo vatendi vari kunetsekana nekurinzwisisa shoko raMwari. Mwari vanenge vachimuda nemwoyo wakaperera. Bhaibheri vanenge vachitorivhura vachitoedza kuriverenga nemwoyo wakaperera. Mabasa aMwari vari kutoabata nemwoyo wakaperera, vamwe vachitopa zvegumi zvipo, kubatsira vanhu muchechi, asi shoko raMwari rinovanetsa kunzwisisa. And vamwe nekutya kuva, nekutya kujajwa havazvitaure pese kuti inini zvinotondinetsa. Ndiri kutongorarama nekunzwa parinenge razongoparidzwa namufundisi. Zvavaparidza izvozvo ndakabata ndozvaakundisimudza asi pandiri kugara ndega ndichiriverenga ndiri kubva ndabatwa nehope. vadikani tine vatendi vekuti kana vabata bhaibheri not only kuti rinovanetsa kunzwisisa vamwe vacho they find it so boring hope dzinobva dzauya vamwe vacho vanobva vawana confusion kutadza kunzwisisa clarity haitombo haiwanike panguva iya vanenge vachida kunzwisisa mapassages kana kuti ndima dzavanenge vari kuverenga Vamwe vanoti vatanga kuriverenga they start seeing macontradictions zvekuti vanotadza kunzwisisa kuti zviri kumborevei. Ko izvi zvandaverenga nhasi inga paya zvakambonzi. Vamwe vanoriverenga Bible as a novel. Vapedza kuriverenga there is no revelation, there is no wisdom. Chavanowana mushure mekunge variverenga in knowledge or rather maswi anongoenda achinogara mubrain dzavo asi they are not transformed neshoko iroro they just found information but that living word harina kubva ravabata mwoyo yavo and harina kubva ravatransforma tikada kuzvitarisisa vadikani even kune vaakurinzwisisa nhasi bible in some seasons of our life tinoda tikanatsoda kuva very open tinoona kuti pane dzimwe nguva dzataiti tikabata rimwe bhuku kana kuti ukabata a certain scripture pamwe unenge uri kuverenga kuna levhitiko unoti waverenga waverenga waverenga wafamba naro wotanga kuzvibvunza kuti zviiko zvandiri kumboverenga kuzoti panenge pari kuiswa nhoroondo yekunzi jese akabva azozvara dhavhidhi then ipapo dhavhidhi achibva azozvara vana vake vakomana zvichienda zvichienda sometimes unobva watorasika kuti zviri kumbobvepi zvichienda kupi haleluya vamwe vanoti vatanga bhuku ramakoronike kana kuti chronicles uchibva zvakuriverenga kudai kubva watorasika kutadza kana kuona kuti Zvakanyorerwei muBhaibheri, uye zviri kupinda papi mukati mekurarama kwangu or muupenyu hwangu? Application haitooneke.
Hallelujah. Nhasi handina kuuya kuzoparidza vadikani, ndauya kuzodzidzisa. Ndiine tarisiro yekuti kana paine pakati ari pakati pedu ane maareas aanoita struggle with secretly, Panopera chidzidzo chanhasi achawana direction, achawana makeys, achawana zvombo zvekushandisa kuti 2026 rive a different year. 2026 rive a year rekuti ini mugore ra 2026 ndakakwanisa kuriverenga Bhaibheri kubva parinotanga kusvika parinoperera. Mushoko ratanga tiri kuverenga, tanga tiri kuverenga nyaya ye the eunuch kana kuti zveni gurukota rakanga riri kuverenga shoko raMwari. Ipapo tinoona Mwari vachituma Firipa kuti aende kwaari. Anosvika achinomubvunza kuti uri kunzwisisa here shoko rauri kuverenga. Murume weEtiopia akanga ari sinsiye, aitoda kunzwisisa shoko raMwari, anga akatogara achiri njera, asi akanga asiri kurinzwisisa. Haleluya.
Anotaura chokwadi chake kuna Philip anobuda pachena kuti ini handisi kuzvinzwisisa obut ndingazvinzwisise sei kunze kwekuti paine anenge atondibatsira kuti ndirinzwisise shoko haleluya tikaenderera mberi nethat scripture tinoona kuti philip akazomuinterpretera shoko iroro rakanga riri kuna isaya kusvika pekuti iye the yunaki akabva atendeuka akasvika pakunobhabhatidzwa ipapo tinoona kuti mwari wedu wakatendeka when we seek him sincerely tichitsvaga shoko rake tichida kumunzwisisa tichida kuwana chiso chavo he is just he is faithful vanotibatsira mwari kuti tirinzwisise kuburikidza nenzira dzakasiyana siyana in this case vakatumira firipi masikati ano vadikani tiri kuda kuti timbotarisa kuti gore rino ra 2026 Hatikwanise here kurirongera zvakasiyana sekurongera kwatanga takaita mamwe makore? Nditenderei kubvunza mumwe mubvunzo zvakare. Muna 2025, vangani vedu vakakwanisa kuverenga Bhaibheri, shoko dzvene raMwari, kubva kuna Genesis kunosvika kuna Revelation pagore irori? vangani vedu vakakwanisa kuriverenga kubva kwekutanga kuna genesis kunosvika kuna revelations muna 2024 horit tabvisa 2024 tabvisa 2025 ngatiti muupenyu hwedu hwatararama o muupenyu hwenyu ndianani vati vakwanisa kuriverenga every word every sentence every passage zvese zvirimo kubva muna genesis 1 kunosvika parinopera kuna revelations even over the course of two three or four years vazhinji vedu havasati vazvikwanisa handina kuuya kuzojaja anyone muzuva ranhasi asi i have come to invite you on a journey ndauya kuzokukokai kuti gore ra 2026 Tadii tati tizvipire kuti pariri kutanga toda kutanga kuverenga shoko raMwari kubvira pekutanga kunosvika pekupedzesera. Dzimwe nedzenguva zvinoita sechinhu chakaoma, asi ndinoda kukuratidzai muzuva ranhasi kuti hazvina kuoma kana tichinge tazvipira. Kune vakastada magwaro vanoti unongoda about 40 to 58 hours kuti ukwanise kuverenga Bhaibheri kubva kwekutanga kunosvika rekupedzesera uchiverenga every word. Ndati about 40 hours ndiri kureva shift yesvondo one. One week is all you need if you are fully committing yourself to reading the Bible. Hallelujah.
Kune vanoshanda mashifts vaya vanoti ndaenda kushift ye 12 hours. Gift iyoyo is close to the amount that you need kupedza New Testament yese. New Testament unokwanisa kupedzwa in 15 hours kana uri a just an ordinary reader usiri munhu anoverenga achimhanya kana uri munhu anoverenga asingamhanye old testament yakati kurei unoda 43 hours close to a week unenge watopedza kuverenga old testament yese
orit pakati pedu tawirirana vadikani takabva kuudhaya takabva kuzimbabwe tikauya mudhayaspora tine mabasa tine vana tine so many commitments ko kana uri munhu anoenda kubasa uri munhu ane busy schedule ukazviudza kuti zuva rimwe nerimwe rangu randiri kurarama iam going to commit one hour pazuva to read the word of god bhaibheri unoripedza in two months ukati ndiri kukomita 30 minutes ndozvega zvandinokwanisa kuwana pazuva in four months unenge wariverenga kubva january kubva genesis kunosvika kuna revelations
ukati ini ndiri very very busy schedule yangu yakaoma 15 minutes pazuva bhaibheri rinoripedza in eight months
saka zvii zvatingakwanise kuita kuti tikwanise kuverenga bhaibheri or rather ngatitangirei pekuti Zvakambokosherei kuti tiriverenge Bhaibheri kubva kuna Genesisi kunosvika kuna Revelations? Zvichida makore ese tatingoti apa takanhonga paseji tikamboverenga iri bhuku tikambobatawo tikafamba naro. Ko nhasi sei Pastor Jose vazouya vachiti ngatimboriverengei rese kubva kuna Genesisi kunosvika kuna Revelations? Zvikonzero zvacho zvakawanda vadikani, asi nepamusana penguva ndichakwanisa kungotaura zvishoma shoma. bhaibheri in its like riri the full context rakazara rese rinotipa a, a complete picture yamwari its a continuous mm-hmm. narrative yeurongwa hwamwari concerning humanity concerning vanhu kubva pacreation kunoburikidza kuredemption ichipfuuridza kune nyaya yeeternity upenyu hwatichazonogara nekusingaperi I one continuous story saka kana uchinge waiverenga uchibva kubva kuold testament kwazvakanotangira paunozonosvika kumagumo unenge wava nea better understanding of everything that happened in between tichida kupa maexamples of real life yatinorarama kana uchiona film ka kana kuti movie hauuye wobva ungoona two minutes wobva woenda wodzoka after thirty minutes wobva ungoona kamukapiece wobva woenda wobva wambomhanya wambonoona kani ka one minute kekumashure wobva wozenda kuconclusion wobva kuti therefore ndaona firimu racho rachenda so so so zvafamba so when you have not watched the whole movie uchafila in nemamwe mascenarios asi tomboriwo aitika pewanga usipo kuti uone movie uyi mm. understande unoigarira kubvira pekutanga woiona kusvika painopera thats when it becomes more meaningful the same with our lives kana tichida kunzwisisa god's plan urongwa hwavo neupenyu hwedu tese tinofanira kuiverenga nyaya yacho yese kubvira payakatangira patiri nhasi zvakaitika kumashure tisati tasvika nhasi nezvichaitika kubva nhasi kunosvika kumagumo we need to have a complete picture of god's story the other reason yatinoverengera bhaibheri rese Kuti ti avoide ma misinterpretation zvandambotaura zviya kuti nyange ukaona move uchiti wamboya wosvikoona paminute number five woenda wozozokoona minute number thirty wodzoka womboya womboona kana pekutanga paratangira paya wozongoona conclusion you will misinterpret that movie that's the, whole, that's the same thing even neshoko ramwari when we do not understand how, the, how maevents or macircumstances were changing neorder yacho yazvaiitika nazvo tisina imwe information tichaisa mainterpretation edu asiri echokwadi tichaverenga mamwe mavhesi atichatadza kunzwisisa kuti mwari vari kumbodzii tichaverenga zvimwe zvinhu zvichabva zvoita sezviri kucontradicta because hatina afull picture yekuti apa zvataurwa mushure mekunge paitika chakati nechakati. Asi kumashure Mwari pavakambotaura the same words vachitaura kuna nhingi panga paitika chakati nechakati. Saka kuverenga Bible in its entirety, rese rakazara, kunotibatsira kuti tinzwisise Mwari. Tinzwisise maverses atinoverenga, tinzwisise mascriptures kana ndima dzatinenge tichiverenga.
chimwe chezvinhu zvazvakanakira kuti tiriverenge bhaibheri rese tiri pedze inyaya yespiritual growth kukura nekuwana maturity parutendo rwedu vadikani the bible ishoko ramwari kudya kwemweya His word is a foot to, is a lamp to our feet. Chikafu chatiri kudya saka the more we eat that food the more we grow. Tikanga tiri kuriverenga tichiramba tichidzidza tichidzidza zvese nemama areas atatisina kusvika tichisvika kwese ikoko tichava vanhu vari waiza tichava vanhu vachakura pamweya Christians who are mature Christians vakamira vakasimba well positioned to understand who god is well positioned to understand hukama hunodiwa namwari pakati pedu navo pakati pedu nevadikani vedu mwari munhu in the sense yekuti god is a person is three person in one asi ari munhu kudaro

we have to create an environment inotounza intimacy pakati pavo nesu ivo kwavari mm-hmm. maoko avo akavhurika at all times he is waiting for us kuti tiuye padyo padyo navo he is waiting for us to sit patsoka dzavo tichitaudzana ivo he is available for us 24 7 asi how strong our relationship is going to be is strongly dependent nekuti isusu tavatendera mwari vacho kuti vauye padyo kusvika papi
saka studying his word inofoster a relationship yaya pachirungu yatinoti iri intimate pachishona relationship hukama hwakasimba i think pa, kana tichitaura shona yakadzika tinobva tati wakasungwa negasva a strong relationship inouya kuburikidza nekunge tadzidza shoko ramwari tavadzidza isusu for ourselves after we have mm-hmm. known him first hand kwete kuti waziva mwari wauri kuudzwa nevamwe vanhu no When you know him, when you study the word of God, you will know him first hand for he who he truly is. Kwete Mwari wauri kunzwa nevamwe. Ndichabva ndangokanda a, a very so, a very short um, memory yabva yauya mundangariro dzangu pandakanga ndiri kukura ndiri kamwana kadiki diki kekusunday school zvandinorangarira mostly about whom, who god was based on zvaiparizwa kuchechi anga ari mwari who is waiting to judge masinas vatadzi nekuti taigara tichidzidziswa kunzi kune gehena rinopisa ndaifunga kuti mwari ndimwari akagara nenotebook rake vari kudenga akatarisa pasi achinyora zvitadzo zvevatendi o zvitadzo zvevana vake waiting kuti azotirova neshamhu yainopisa inorwadza obva atikanda mugomba remoto I knew God as a God of wrath, Mwari vehasha, Mwari vakatsamwa, Mwari vakamirira kungoona pandinotadza. Because even though God has wrath, wrath kadiki diki pakare, pane, pane wrath kadiki diki pakarekta yaMwari. Kuzhinji uku kuzere nerudo asi nekuti ndaingoziva zvishoma zvandinenge ndazwa kuchechi zvichidawo mufundisi pandaienda kuchechi ndo zvavaibva vasimbisa kana kuti ndo area yavaispecializa navo Ndakanga ndiri kutoita walk away from the true God nekuti ndaisavaziva for who he is. Asi the more I now started reading Bhaibheri ndega, that's when I started realizing kuti no, uyu Mwari atori Mwari werudo. Akatosiyana naMwari wandanga ndacreata inini mumusoro mangu based on information yandanga ndiri kuwana second hand from people. Saka zvakatinakira vatendi. kuti tiite marelationships edu isusu tega namwari namwari watinoziva isu pachezvedu ndichangotaura one more point kuitira tikasike kufamba chimwe chinhu chakatinakira ndechekuti when we have that close relationship namwari kubirikidza nekuverenga shoko ravo shoko iro ratiri kuverenga it renews us It renews our mind. Tiri kuvakwa patsva kuburikidza neshoko. Ndinoita senge ndiri kuona David paanenge ari kui, ari kutaura kuna Mwari paya achiti, Mwari, create in me a clean heart, renew within me a steadfast spirit. Zvinhu zvinokwanisa kuitwa neshoko raMwari. Shoko raMwari it shapes character yemunhu. David would get shaped neshoko raMwari and the same will happen to us. kana tichinge tiri kuverenga shoko ramwari that word rinova menyu it transforms us rinotichinja maonero rinotichinja mafungiro rinotichinja even kuronga kwatinoita upenyu hwedu once we get to know the god whom we save kubirikidza nekuita consistently read shoko ravo we will align maplans avo neurongwa hwavo Kuti titange totozoziva hurongwa hwacho hwekuita our align our plans with hunge taverenga shoko tatonzwisisa kuti ivo mwari vacho vanombodei haleluya vadikani 2026 ngatimirei panzvimbo yekunzwisisa shoko ramwari let's position ourselves in a way yekuti tikwanise kuva nethat understanding inobva kubva kumushoko ramwari Ndambotaura ndikati shoko raMwari is a lamp to our feet and a light to our path. Shoko raMwari vadikani ndiro rinotibatsira kutipa wisdom, uchenjeri, kunzwisisa mukati mekurarama kwedu. Rinovhura maziso edu to the truth or to chokwadi. Tichinge tafamba naMwari tichispenda nguva yedu in knowing him. nzeve dzedu dzinovhurika kuti timunzwe mwoyo yedu iyi inotanga kumunzwa mwari mwoyo yedu become open we become even more sensitive to the voice of the holy spirit tinosvika pekuti tinenge takunzwa manyukunyuku kunakidzwa naro kuverenga shoko ramwari some scriptures achiita pop out kana uchiverenga paya wotoona kuti iri ndiro shoko rangu randiri kupiwa namwari rekufamba naro muzuva ranhasi uchitanga kuona maanswers to some of the questions that you had zvese izvozvo zvinobva mushoko it will transform us rinotichinja to be better people rinounza clarity pakanga paine confusion rinounza strength pakanga paine weakness rinounza hope pakanga pave nekuneta mukati mekurarama kwedu reading the word of god muTransformers zvakatinakira. Saka tinozviita sei? How are we going to do it? Chinhu chekutanga chatinofanira kuchinja or rather one of the things that we need to change is our mindset. Ndinorevei? Nguva yatinopedza naMwari o nguva yatiri kutora kuverenga naBhaibheri redu Tikangoitora sekunge inguva yatichaita set aside kuti when our program is convenient then I'll flip through maBible or ndinozowanawo zvimaminutes zvekuverenga shoko raMwari. Kutaura chokwadika, harimbopera Bhaibheri ratinoda kuverenga gore rino iri. Asi if we set ourselves panzvimbo, if we position ourselves kuzviudza kuti I want to be consistent, Mwari ari mubatsiri wangu. Ndiri kuda kutsungirira ndozviisa pahighest priority yekuti zvimwe zvinhu zvese zvichazouya asi nguva yangu naMwari iriyo iri pamusoro zveshuwa will make progress ende zveshuwa tinosvika kuna revelations panopera gore rino ndinonzwa kusimudzirwa nematestimony or, or rather how other pastors or vamwe vafundisi describe nguva yavanospenda namwari when they are reading the word kune mumwe anoti aitaura achiti inini when i am studying shoko ramwari kwandiri ndiri mumeeting its a time yandiri kuengaja inguva yandiri kutaura nemunhu a real personality someone with mareal desires inguva yangu namwari Therefore, kwaari inguva yakamukoshera. Kune mumwe mufundisi aitaura kuti, Inini nguva yangu yekuverenga Shoko raMwari, I schedule it. Inguva inotoenda pacalendar pangu yakanzi scheduled meeting with God. Ende kana pakaita munhu anonoka padoor aiti ndinotanga ndakumbira Mwari for permission to go and answer the door. onzwa kuti Mwari vari kumutendera here kana kuti no. Nekuti inguva yavo naMwari, he is not the one who's in charge panguva iyoyo. Inguva yavo naMwari is more important than anything else. He honors God panguva iyoyo, anoikoshesa. Anoziva kuti ndiyo meeting yakatokosha kudarika any other meeting yaanogona kuita uh, out there. Haasi kupa Mwari nguva inenge yazosara pane zvimwe zvinhu zvese asi ari kupa mwari the highest priority mumwe akataura akati ini ndinoisa chair a chair across me iri kuratidza kuti like it's a chair inogara mwari a reminder yekuti murumu muno mandiri ndichiverenga shoko handisiri ndega god is with me and he is talking with me Saka kuva necheya iyoyo is a reminder something that will chinokutransforma iwewe kuti uzive urambe uchirangarira kuti hausingori wega saka whatever decision yauchaita hausingori wega mumeeting iyi foni ikada kurira usati wamhanya kutarisa kuti okay kuti kuita kwanzii kufacebook kwanzii kuwhatsapp kwapinda message youare knowing kuti you know what ndiri meeting namwari ndiri kuda here kuti mwari hold on ndimbotarisa whatsapp kana kuti no ndikutozviudza kuti mangwana ndisati ndauya kumeeting ill make sure kuti foni yangu iri pasilent so that pandiri kuita meeting yangu namwari iam giving him all of me zvese zvangu i remember one time ndiri kuwomen of dominion ndichitaura nethis other lady uh, akataura something achindiudza kuti inini kana ndakunamata ndinoti mwari garai apa ndotanga kutaura ende ndinotaura namwari senge mwari ndiye shamwari yangu kana kuti ndibaba vangu ndichinyatsotaura naye ndichidurura panguva iyoyo hazvina kundimekera sense in my mind ndakatanga kufungoti but god is omnipresence vagara vanei vangori pese all the time kana wakuzovati mwari huyai mugara apa ndochiona kunge hausisiri kuita hazvisiri respectful wakuita kunge wakuva limita from his omnipresence wakuva tuhemu kogara paside pangu apa but vadikana am here to tell you kuti there was a season in my life where i remembered her words and i would say mwari garai apa ndiri mumotikari ndichidriver i was going through a difficult situation and i would say mwari garai apa ndodriver tichienda tichitaura ndikaimba ndikanamata ndikadi and it helped me it reminded me kuti he is close handisi ndega mumota ndinavo mwari it was our time taifamba tese kunosvika kubasa ndichiziva kuti its me and god so change your, changing our mindset mugore ra 2026 is going to help us kuti tizive kuti nguva yataisa set aside for reading the word of god haisingori spare time yedu or just a convenient time inguva yakakosha sticking to that important time and understanding god is a part of it is going to help us imwe key yandiri kuda kushiya nemi nhasi zuva ranhasi vadikani inyaya yetime kana kuti nguva Ndiripo nhasi kukureminder kuti or rather to encourage you kuti find a time that works for you. Tsvagai nguva yakakunakirai. Pekutanga it's going to be a lot of trial and error uchiti ukazama nguva iyi pamwe unoona hazvikuitiri ndinogona kupa mienzaniso yekuti naku heti vanhu vanotaura kuti start your day and end your day with the word of god for me manheru yes i love reading the word of god but kazhinji ndakaneta kusvika pekupedzesera saka dzimweni dzenguva zvinhu zvandapedzesera kuverenga usiku mangwana kusina ndichazvirangarire thats just how my body works and because i have a very very busy lifestyle thats a part of it so yes i enjoy spending time namwari usiku but i'm not going to let it be the time yandinoti iyi ndonguva yangu namwari for me makuseni works, works better Vamwe vanoti makuseni anovashandira zvakanaka, vamwe vanoti manheru anovashandira zvakanaka. Kune sisi vanofarira makuseni, it gives us time to meditate throughout the day on shoko ravawerenga makuseni. Kune vanotarira vano, vamwe vanofarira makuseni, for others vanofila kunge shoko raMwari rinotidzidzisa to go before the Lord with our first fruits.

pakuverenga shoko. I used to work nemumwe murume aiverenga shoko rake palunch lunch time you'd be reading his scriptures kubasa or akakasika kupedza basa rake the moment he's done with his script with his work and then he would read his tasks akapedza his tasks then he would read his words paanomuka makuseni aitanga ita basa rake apedza akudedicata nguva yake kuna mwari just find nguva yakakunakirai another thing or another weapon that you can use is finding location yakatinakira sometimes mumota ndambotaura kuti nini there was a season yekuti mumotikari mangu ka uchibva pamba kunosvika kubasa it was just me and god all the time sometimes mumotikari mako is going to be a place of worship pamwe ndonguva yako iyoyo yachaverengera shoko pamwe others prefere kuriteerera versus kuriverenga Vamwe vanofarira riri rekuverenga shoko pane kuriterera kuterera ma audio bibles. So find a location that works for you. For others mu closet, kupfugama chaiko kana kupeta chisero mu closet mako mune hembe, others muma bedroom medu. Just find one spot yaunoziva kuti iyi ndiyo nzvimbo yangu yandinoita ma meeting angu naMwari. For others pa balcony. Pamwe nekuti ziya paya vanofarira unogara panze nebhaibheri rake mumwe nekafu yake kofi maoko just find time that works for you vasina pekugara pakasununguka vamwe vanoshandisa mubathroom chaimo ndo paanoita their quiet time with god there was one time when i was listening kune mumwe mufundisi aitaura kuti there was a season in my life pandakanga ndiri very busy nevana vacheche saka quiet time namwari yaiva shoma asi what i would do is i would write mascriptures ndoti pandinomira ndakasuka paya ndonamira kascripture pamusoro pesing like pamusoro pamadziro ari pamusoro pesing kana kuti paside pecarbond iri padhuze nepasing so that pandiri kusuka mandiro ndakatarisana nemascriptures andiri kuverenga ndichiita meditate on ndobva ndanamira mascriptures mubathroom kumadziro one or two scriptures pandiri kugezesa vana vaya i have a different scripture that i'm reading and meditating on even when i'm mabedroom evana when i'm cleaning at least i have a scripture somewhere so find what works for you depending neseason yauri and how busy your schedule is the other thing that we can use mugore rino ra 2026 patiri kupositiona ourselves to know god through his words is creating masystems anotikurudzira kuti tive consistent tiri kuramba kuva magenesis basis kana kuti vana vanongoverenga genesis gore negore kuti panoitwa ma new year resolutions waverenga Genesis by the time inosvika February wamira gore rinouya futi wakuti ndakutanga year in year out unongoverenga Genesis pamwe unogumira kuna Exodus kana kuti Leviticus tikuti gore rino vadikani tinoda unobata revelations kuti tisvikepo let's create ma systems anotishandira what can we do we can install ma, ma bible reading applications pafoni pedu some of them anoshanda foni itori paairplane mode you can read your bible create manotifications anouya achikuudza kuti no nezuro hauna kuverenga bible rako or reminder yekuti you have to read your bible pakati uh, ipa title kunguva yako yaunospenda namwari you know my quiet time with god my jesus time my meeting with my creator give it a title schedule it put it on your calendar in a highest priority vamwe vanofazha nambotaura kuti others prefer to listening to the word of god download your bible isa pafoni listen to it mumotikari uchienda kwauri kuenda um, or maybe kushandisa mamp3 players whatever it is but create masystems that work for you others even prepare, prepare kuisa a bible uh, in every room rauri kugara pamako you know mubathroom panzvimbo pekuenda nefoni unosiya foni yako patable you go kubathroom paungachoneta five minutes uri mubathroom uri pafoni you're now spending five minutes reading at least a paragraph in the bible or even a psalm so create my systems that will foster an environment that can help you to read the word of god then one of the things chandakadzidza remember patatanga tanga tiri kuti um, someone aka opener up kwandiri achiti andiri nzwisise bible one of the things zvandakatanga kushanda navo was teaching them kuti mabible ane matranslations akasiyana siyana sometimes we are not taught those things asi zvakakosha when you want to understand the bible from the for the very first time with a better understanding yekuti chii chiri kunyatsoitika my recommendation is start negood news bible it has the simplest of english saka even though some things might be lost in translation that bible is going to help you understand zvakanyanyisa harina manzai nemamwe mawezi akaoma aya anenge angotorwa directly from the hebrew language atiswa kuenglish it's very very simple start with the good news bible maybe then move on to niv kana kuti amplified kana english standard version

watove nebhaibheri rako rekuverenga or ukamboti ah, let me go lie down paunomuka paya une bhaibheri unogona kuita grab your bible read a few scriptures and that will be very helpful there are also other um, tools that we can use kune mabible concordance ekuti anokuexplainera kuti bible word iri rawawana mubible rinoreva zvakati and rinoshandiswa pakati nepakati nepakati rinokupa mascriptures and what it really means we have mastudy guides those are very helpful as well nemacommentary so making use of those things is going to help us to get kwatiri kuda kusvika uh, lesson yangu yakareba saka ndichangotaura zvishoma shoma zvinhu true then ndobva ndamirira pano rimwewo gore tinogona kuzo kuzo continue then the other thing that i wanted to share with you is When you are reading the Bible for the first time, muchasanganidzana nemapassages akawanda that have never been preached about muchechi that you have never ever heard of anyone say anything about those things saka miye maquestions achawanda kune zvimwe zvinhu zvaunogona kutadza kunzwisisa pamunosvika pamusinganzwisise ed masticky notes ndoandinowanzofarira inini o vanofarira kunyora maquestions write maquestions but don't stop add those questions handiti kana kasticky note hakukanganisa bhaibheri rako add a sticky note ne wobva wanyora bhaibheri racho i mean the chapter the verse and the questions that you have and then you continue reading when youare reading the bible the very first time youare not going to understand everything shoko ramwari imhenyu gore rimwe nerimwe paunoriverenga mwari vane nyasha vanenge vachingodurura better and better revelations more understanding vanenge vachipa more clarity saka vani vari kubata bata kana kuti mapureti kana kuti chii ndapota hangu isaifoni pamute zviri kukanganisa kunzwikwa kweshoko mazita enderera henyu mberi mufundisi
thank you mm. um, tanga tiri kutaura about maquestions amuchaita pakuverenga do not be discouraged nemaquestions iwawo akanaka zvisingaite and through those questions you will glorify kunaka kwamwari when you come back the second time around muchaona kuti ah, makutogona kupindura mubvunzo izvi nekuti some of the answers dziri kumberi muchawana as you are studying the word of god dzimwe nedzenguva a month later when you're opening your bible unogona kuti ah, kwabva ndaiva nemubvunzo wakati nhai wotoona ah inga wakutogona wega kutoupindura so do not be in discouraged nemaquestions aya write them down kune vane vaine mukana yekuita maresearch right away kana waona uine mubvunzo nguva iripo get your computer google unowana maanswers akawanda dzimweni dzenguva and then one of the things that i'm planning on implementing this time is adding time on our calendars yekuita catch up remember tanga tichitaura kuti you want to read your bible every day right kakawanda having a reading plan is what's going to help you reading plan ndo inenge chikuudza kuti nhasi january one uchaverenga mascriptures akati neakati neakati sometimes life happens and ukazenge wambojamba rimwe zuva zvinonetsa manje kuita catch up asi ukanga uine time pacalendar pako iri specifically dedicated to either catching up on missed days or, or researching maquestions awanga uchiita during the week it will help you kuti panotanga rimwe week paya you are not behind um, maybe just two more things nguva yedu yatifambei prayer vadikani shoko ramwari idzvi imhenyu tiri tega hatimbogona kuri interpreter kana kurinzwisisa zvinotoda mweya mutsvene ari anotibatsira saka every time we read the word of god we start with the word of prayer ask mwari kumbirai mwari tauya kuzonzwa shoko renyu, kuzorinzvera. Vhurai meso edu emweya. Zarurai mwoyo yedu tikunzwisisei. Reveal your truth unto us. Mapedza kuverenga, you close nemunamato as well and you ask God to now help you as you are going to be meditating on that word throughout the day. Then maybe one more thing or rather two more things patavhara. How are we going to read the word of God? Vadikani patiri kuverenga shoko raMwari remember ndanga ndichiti we are fostering a relationship with him hatisi kutsvaga justification yehunhu hwedu kana kuti mabehaviors edu nekuti tikadaro veduweka bhaibheri rinoshaya meaning zvakafanana nekuti ukatora bible wobva wanoverenga pane upenyu hwaking solomon wobva waona kuti king solomon had 700 wives and 300 concubines ukabva wangovhara bhaibheri kudai unogona kuti i am justified for being unfaithful even the wisest man on earth yet 1000 vakadzi muupenyu hwake but thats not it when you are reading the word you want to read the word in a way yekuti you are going to read it as it is supposed to be read uri kuda kuriverenga in a way yekurinzwisisa sezvarakanzi rinzwisiswe nazvo right uri kuriverenga kuti unzwisise about mwari not iwewe hausi kuzvitsvaga mubhaibheri uri kutsvaga mwari when you are reading the word of god in any passage whether mwari vamentionwa or not you're asking yourself passage iyi kana kuti bhuku iri riri kutii pamusoro pamwari mwari vakaitei Vaizviitirei? Ndadzidzei pamusoro pecharacter yaMwari? What did I learn about zvinodiwa naMwari nezvisingadiwe naMwari? What did I learn about the identity of God? For example, ukatora bhuku raEsther, unoriverenga rese kubvira pakutanga wosvika pakupera, hapana kana pakambomenshemwa Mwari. But nyaya haisi kunzizvo ni uh, Gezai saEsther, nyaya haisi kunzi do this do that in that story youare still going to ask yourself what is god doing behind the scenes saka mugore rino patiri kuita position ourselves tichitsvaga kunzwisisa shoko ramwari like that unac we are going to remind ourselves kuti hatisi kuzvitsvaga mushoko ravo tiri kutsvaga ivo mwari and then lastly Context is key vadikani. Tichasangana nezvimwe zvinhu zvatisinganzwisise. Vanhu maBible akanyorwa kudhara, right? Akanyorwa mudhara and achiita span across nguva dzakawanda dzakareba, nguva dzakasiyana siyana. Kune tsika nemagariro dzakasiyana nemagariro atinoita isusu. Kune zvimwe zvinhu zvavaiita zvatisingatonzwisise zuva ranhasi. But as we are studying or reading the word of God, we need to understand the full context. Kana waverenga pari kunzi Jesu vari kuti hatingape chikafu cheimbwa kwauri, haungobva uchingoti mai wee Jesu vanga vaine rafu vedu wee kutaura rudzii. You need to go and understand kuti vairevei. Zvairevei kana munhu akarifewa kunzi imbwa. Ari kutaurwa ndiani and so on. bhaibheri rinotoda kuti when we are studying it tinzwisise kuti bhuku ratiri kuverenga iri rakanyorwa nani ko paseji iyi sei yakaiswa mubhuku iri zviri kuenderana here nezvazvaitika pamusoro nezvichaitika pamberi zvakanga zviri kunyorerwei kuti who, who, who was the um, information yainyorerwa ani handiti who why yainyorerwei Okay, kuuta akanyora, what was their writing style? Zvakanyorwa rini, when? Right. Iri bhuku nderei, or passage nderei? Ibhuku rewisdom here rekutipa huchenjeri? Ibhuku here riri historical, riri kutiudza zvinhu zvaiitika? Kana kuti what we are looking at are mapromises, zvivimbiso zvaMwari? So, zvinhu zvacho zvakawanda zvandinenge chida kushare nemi, asi ndinotenda Mwari vandipa mukana iwowo. I am hoping kuti mugore rino ra 2026 we are going to stand on the faith yemurume weku uh, the eunuch watanga tiri kuverenga the ethiopian eunuch I'm hoping kuti tichava nechivimbo chekuziva kuti kana Mwari akava faithful to the Ethiopian eunuch akamupa revelation as he was reading the word of God that same God the one we serve is going to be faithful kwatiri achapindura agotipa revelations dzatatisingazive agotitendera kuti timuzive first hand taramba mwari watinonzwa second hand takangomirira vafundisi taramba mwari wekuti tiri kungoziva kapeace kake tinoda kuziva mwari for who he truly is ngatinamatei Ishe wamasimba ose, tinokutendei Baba nechipo cheshoko renyu ramakatipa kuburikidza neBhaibheri. Manga muri kutirangaridza muzuva ranhasi kuti muri Mwari vanopindura vana vavo vakazvininipisa, vakatora nguva yavo kuva sinsiye kutsvaga chiso chenyu. You are God who reveals his truth to us mwari vanozarurira shoko ravo benyu mukati meupenyu hwavo baba tainamatira mumwe nemumwe ari pano kuti gore rino akwanise kutsvaga chiso chenyu at a level that is higher than they've done in the past baba patichange tiri kuvhura magwaro enyu tichida kukunzwisisai may you open our eyes so that we can see you may you open our hearts so that they can be a receptive of your word baba batai pfungwa dzedu baba and help us to be distract, not to be distracted nezvinhu zvenyika zvinoda kuuya kuzotivhiringidza apo tinenge tinoda kunzwa shoko renyu help our minds to be alert Baba, tinokutendai neshoko renyu iro rinotipa huchenjeri, rinotipa kunzwisisa. Tainamata Baba kuti gore rino bvisai minzwa yose, bvisai Baba mhinganidzo, zvese zvinogona kutikanganisa paku, pakuva vanhu vakatendeka pakukutsvagai rimwe nerimwe ramazuva. Vandutsai upenyu hedu Tenzi,